Biz häzir toparymyz bilen demirgazyk-günbatara tarap ýola düşýäris. Häzirki wagtda Balkan dagynyň gerşilerinden uzakda, Çilmämmet gumuň çägelik ýerleriniň we örän gözel akgyryň inelgeleriniň arasyndaky owadan çöketlige golaýda gurlan iki sany aramgäh ýerleşýär. Bular onörinji asyrda ýaşan sufizme uýan şyh hem-de muhyp ibn Hasan Gözli ata diýen at bilen tanalýan Hasan atanyň we onuň aýaly gazak baýynyň gyzy Aksil mamanyň şu ýerde aram tapandygyny görkezýär. Mähriban tomaşaçylar, uzak menzilleri geçip, biz Balkan welaýatynyň iň ajaýyp tebigatly ýerleriniň biri, keramatly ýerleriniň biri Gözbatak hümmetsine geldik. Biziň häzirki ýerleşýän ýerimiz taryhy toplum bolup, iň gadymy nusgalary bu ýerde görmek bolýar. Bu meşhur weli adamyň durmuşy barada belli bolan maglumatlar örän az. Ol Horezmde eneden doglup, Türküstan şäherinde, Hoja Ahmet Ýasawynyň sufizme degişli mekdebinde bilim alypdyr. Hoja Ahmet Ýasawydan sopyçylyk ugrunda bilim alan Gözli ata özüniň öňdengörüjiligi bilen tapawutlanypdyr. Gözli atanyň wakalary öňden görýänligi sebäpli oňa Gözli ata diýip at goýlupdyr. Eziz tomaşaçylar, Gözli ata aradan çykmaka, ýagny şeýle nygtap geçipdir, Ilki bilen zyýarata gelseňiz, ýagny meniň maşgalam, ýagny Aksil mama zyýarat ediň, soňra bolsa maňa gelip, zyýarat edin diýip aýdyp geçipdir. Bu ýerde esasan-da gümmet bilen birlikde şol döwrüň iň gadymy, ýagny müň ýyldan gowrak wagt geçen mazar daşlaryny synlamak bolýar. Ine meniň häzirki arka tarandaki ýerleşýän gümmet Gözatanyň aram tapan ýeri, onuň arka tarabynda bolsa Aksil mamanyň aram tapan ýeridir. Bu iki sany häzirki kümmet ýigriminji asyrda gurlan. Akdyl mama Gözli atanyň wepaly ýanýoldaşy bolupdyr ýaşan ömründe Gözli ata hyzmat etmek bilen birlikde Gözli atanyň ýakyn ýoldaşy. Mähriban tomaşaçylar, ine biz häzirki wagtda bu taryhy ýadygärlikler toplumynyň Aksil mama degişli bolan kümmetine syýahat etdik, zyýarat etdik, gördük. Elbetde bu ýerdäki, ýagny biziň ýatdan çykmajak pursatlarymyz barada aýtsak, bu ýeriň ajaýyp gudratly tebigaty bilen taryhy ýerleriň sazlaşmagy bizi has-da haýran galdyrdy. Indi birnäçe asyrlaryň dowamynda bu kümmetler Hazar ýakasynda ýaşaýan türkmenleriň we gazaklaryň zyýarat edýän ýeri bolup gelýär. Beýik Magtymguly Pyragy Gözli atadan ruhy goldaw isläp, öz goşgularyna ençeme gezek ýatlap geçýär. Gözlata bilen baglanyşykly rowaýatlaryň ençemesi saklanyp galypdyr, şolaryň birinde onuň duşman tarapyndan beýik şyh Hoja Ahmede tarap gönükdirilen jadyly oky yzyna gaýtarypdyr. Başga rowaýatlarda ol ýoldan çykyp, çölde azaşan ötegçileri halas edipdir, gatygy ýaga öwrüpdir. Ýene-de bir rowaýatda ol öňdengörüji hökmünde suratlandyrylýar. Gözli ata bu lakamy wakalar öňünden görüp aýtmaga ukyply bolanlygy üçin eýe bolupdyr. Gözli atadaky zyýaratymyzy şunuň bilen jemläp, biz indi ajaýyp sähralykda uzaýan ýol arkaly Kemalata çeşmesiniň täsin tebigatly ýerine syýahat etmäne barýas. Diýseň tebigat ajaýyp. Ýene-de bu ýerleriň täsinlikleri, mähriban tomaşaçylar, Kemalata çeşmesiniň golaýynda ýerleşýän şu daşlardyr. Syn edýän daşlaryňyz gudrat esasynda, ýagny bu ýerdäki dowarlar daşa öwrülipdir diýip aýdýarlar. Elbetde, daglarda, gyrlarda bular ýaly ajaýyp ýerlerde tebigata syýahat edýärkä, şular ýaly birnäçe täsinlige gabat gelmek bolýar.

Kemalata çeşmesindäki düýeleriň gowup ýatýan ýerindäki daşlar sazlaşykly ýerde öňe çykyp, suw bilen ýatdan çykmajak keşbi emele getirýärler.